Ol psihologiýanyň iň esasy bölümlerinden biri bolan psihanaliz biliminiň ilkinji gurujysy hasaplanýar. Ynsan bilen gönüden-göni baglanyşykly bolan ruh hassalyklary, rüýa, ruh we bedenle baglanyşykly ýaly meseleleri pikir dünýäsiniň merkezine ýerleşdirýär. Aň, Bilinç, aňyň zemini, id, ego, superego ýaly sözleri-de kendi pikir dünýäsiniň merkezine goýmany başarýar. Günümizde birnäçe dile terjime edilen Medeniýetiň biynjalyklygy eserinde Froýd bize ynsan bedeniniň we ruhunyň taryh boýunça nähili hadysalardan geçip, modern döwre gelmesindäki üýtgewlerini düşündirýär. Ol ynsanyň bir medeniýet gurmasynyň ynsan tebigatyna berdigi peýdany we zyýany bu eserdäki täsir bir ýol bilen düşündirýär. Psihanaliziň netijeleriniň jemgyýetçilik durmuşy üçin nämäni aňladýandygyny Froýduň esasy eseri bolan Medeniýetiň biynjalyklygy orta goýdy. Bu meşhur eser ýigriminji asyryň dowamynda köp alymlara täsir etdi. Käbirlerine ylham berdi, başga birlerinde eseriň ortaya goýan pikirlerine garşy çykdylar. Psihanaliziň düýbüni tutujy Sigmund Froýd psihanaliziň sosial wakalary, siwilizasiýanyň ösüşini we meseleleriniň düşündirmekde amatly teoriýa bolandygyny öňe goýupdyr. Psihanaliziň gurujylaryndan bolan Froýd ynsan ruhuny ýa-da ynsanyň arzuwlaryny herekete getiren güýjüň üç topara aýrypdyr. Olar, id, ego we superegodyr. Froýd Medeniýetiň birinji aklygy eserinde bu ynsanyň gadymy dünýäden häzirki zamana gelene çenli ruhunda we arzuw güýjünde nämeleriň üýtgändigini beýan eder. Oňa görä iň ullakan çatyşma egonyň arzuwlary garaşysynda azat bolmagy bilen medeniýetiň ynsanyň egosyna serhet çekmegidir. Hatda bildigimiz taryhda ilkinji gezek Ego bilen idiň arasyndaky baglanyşyk psihanalitik gözlegler arkaly öwrenilipdir. Froýda görä, söýginiň belentliklerinde ego bilen jismiň arasyndaky araçägiň ýitme howpy bardyr. Aşyk duýgularynyň ähli şaýatlaryna ters gelýän men we seniň birdigini öňe sürer. Bu agzybirlik hakykatdanam hakykat ýaly hereket etmäge taýyndyr. Soň ýyllarda patologiýa ego bilen daşarky dünýäniň araçäkleriniň düşüniksiz bolýan ýa-da serhetler hakykatdanam nädogry çekilen köp ýagdaýlary ýüze çykardy. Munuň netijesinde öwrenişimize görä, bedenimiziň bölekleriniň, hatda öz ruhy durmuşymyzyň bölekleriniň, düşünjelerimiziň, pikirlerimiziň, duýgularymyzyň keseki we öz-özüne degişli bolmaýan ýagdaýlar-da bardyr. Froýda görä, mende aç-açan ýüze çykan we meniň kabul etmeli zatlar hem bardyr. Meni kabul etmek daşarky dünýäe degişlidir. Şonuň üçin men, ýagny ego pikiri, bidüzgünçiliklere sezewar bolup biler we iň uly meselelerden biri-de egonyň çäkleriniň kesgitli bolmamasydyr. Lezzet beriji bolmagy sebäpli asla ýitirilmek islenmeýän zatlaryň uly bir bölegi meniň, ýagny egonyň özi däl, oňa täsir eden jisimlerdir. Froýda görä, eger taryhy mirasy giňişligini görkezmek islänimizde, muny diňe mekanlary yzly-yzyna goýup görüp bileris. Şol bir mekana iki wakany goýmak mümkin däldir. Froýd ruhuň geçmişini şäherleriň geçmişi bilen deňeşdirýär. Sebäbi geçmişdäki zatlaryň hemmesi saklanyp galandyr diýen çaklama ruhy ýaşam üçin-de diňe bedeniň sagdyn galmasy we derisiniň trawma we ýangyn görmedigi şertleri ile mümkindir. Netijede, diňe ruhy älemde ähli geçmiş ýyllar ynsanyň iň soňky görnüşi bilen birlikde saklanyp bilmekdedir. Bu ruhuň hakykatyny ynsandan başga aç-açan görüp biljek başga mysallarymyz bugün elimizde ýokdur. Froýda görä, ynsanyň duýgusy diňe güýçli zerurlygyň beýany bolan wagty güýç çeşmesi bolup biler. Oňa görä, çagalaryň başga bir zerurlygy kakanyň goragy zerurlygy ýaly güýçli diýip pikir etmek mümkin däldir. Dini garaýyş çeşmesini öwrenenimizde, çagalyk döwrüniň ejizligine çenli ýetip bileris. Munuň aňyrsynda has köp zat bolup biler, ýöne häzirlikçe o zatlar garaňkylykda galýar. Froýda görä, rehimdarlyk ynsanyň merhemetiniň onuň durmuşyna gözegçilik etjekdigine we bir zatda ýalňyşsa, indiki dünýäde döredijilikdigine ynandyrmak bilen, bu dünýäniň jedellerini göriplik bilen doly düşünip biljek öwredişler we wagtlar ulgamy bolup aýdar. Ýönekeý adam bu merhemeti ýokary derejeli kakanyň şahsyýetinde başga görnüşde göz öňünde getirip bilmez. Diňe şeýle jandar ynsan çagalarynyň zerurlyklaryny bilip biler, haýyşlaryna göwün ýetirip kynçylykly hareketleri bilen köşeşip biler. Kimde ylym we sungat bar bolsa, onuň dini-de bardyr, kimde ikisi-de ýok bolsa, ýapyşmalydyr dine diýipdir germaniýaly şahyr Göte. Froýd muny mysal berer. Ýönekeý adam dinden mahrum etjek bolsak, şahyryň goldawyny alyp bilmejegimiz aýdyňdyr. Wolter-de Kandid kitabynyň ahyrynda öz bagyna bakmak buýurýar, öz bagyna bakmagy buýurýar, ol uzak durmagy aňlatýar. Ylmy gözleg-de şeýle ünsüňi sowmakdyr. Froýda görä ynsan durmuşynyň maksady näme diýip sorag ençeme gezek sorulýar. Emma şu wagta çenli alymlar tarapyndan kanagatlandyryjy jogap tapylmady. Mundan soňa-da tapylman biler. Oňa görä durmuşyň maksady baradaky sorag diňe din jogap berip biler we durmuşyň maksady baradaky pikiriň din bilen gönüden-göni baglanyşlykdygyny kabul etmekden başga çykalgamyz ýokdur. Bize görnüşi ýaly durmuşyň maksadyny diňe aldygymyz lezzetler kesgitlär. Bu temel ilk başdan bäri ruhy ýagdaýlaryň işlewini biler. Ruhuň bu temeliň ýerlikdeligine şübhesizdir, ýöne onuň nähili işleýşi barada tutuş dünýä, bilşi ýaly, makrokozmos we mikrokozmos kendi aralanda gapma-garşylyga gelýär. Froýda görä, özümizi beýleki adamlardan daşlaşdyrmak adam gatnaşyklarynda dörän meselelere garşy akyla gelýän ilkinji gorag usulydyr. Düşürişimiz ýaly, bu ýol bilen gazanyp boljak bagt we şadyýanlyk rahatlamagyň iň aňsat ýoludyr. Özümizi gorkdugymyz daşarky dünýäden goranmak üçin ýeke özümiz söweşmek islesek, hiç güýjümiz ýetmejegi üçin dünýäden ýüz öwürmekden başga alajymyz galmaz. Ynsan munuň üçin başga ynsanlara mätäçdir. Biynjalyklygyň öňüni almagyň başga bir usuly, Ruhy ýagdaýlarymyzyň mümkinçilik berýän we oňa ajaýyp çeýeligi berýän libido hareketleridir. Bu ýerdäki maksat iç sesiň, ýagny iç güdüniň maksatlarynyň daşarky dünýäde päsgel bermejek ýere geçirmekdir. Derwiş, ýagny özüni daşarky dünýäden goramakçy bolan adam, bu dünýä işleri bilen baglanyşykly bolmak islemän, bu dünýä ýüz öwürýär. Ýöne başga bir has köp zat etmek, bu dünýä täze bir görnüş bermek, bu dünýäň iň çydap bolmajak aýrantylaklygyny ýok edip, isleglerimize laýyk gelýän bir dünýä gurmak isläp biler. Bagtly bolmak üçin umytsyz gahar bilen bu ýoldan ýöremek isleýän adam aslynda hiç zady ýitip bilmez, hakykat onuň üçin gaty güýçlüdir. Aýdyşymyz ýaly, adamlary bagta, şadyýanlyga alyp barjak köp ýol bar. Ýöne adamlary bagta eltip biljek ýeke-täk ozal ýol ýokdur. Hatda bu meselede din hem öz wadasyny ýerine ýetirip bilmeýär. Imanly Alla biler diýip gürlemäge mejbur edilende, agyrylara we kynçylyklara garşy iň soňky teselli we lezzet çeşmesi höküminde diňe şertsiz Taňryýa boýun bolmagy galýandygyny boýun alar. Eger muny kabul etmäge başdan taýyn bolsa, asla başga ýollara girmegiň zerurlygy bolmaz. Froýda görä, bagty, ýagny şadyýanlygy öwrenmek biziň şu wagta çenli Bize mälim bolan zatlardan başga hiç zat öwretmedi. Adamlaryň bagtly bolmagy näme üçin beýle kyn diýen soragy dowam etdirsek-de, täze bir zat öwrenmek mümkinçiligimiz boljak ýaly görünmeýär. Ynsanlygyň sepilliginiň uly böleginde medeniýet ýa-da siwilizasiýa jogapkärlidir. Froýda görä, medeniýetden ýüz öwrüp, başlangyç şertlere gaýdyp gelsek has bagtly bolup bilerdik. Men, ýagny ego, bu talapy geň galdyryjy diýip atlandyrýar. Sebäbi siwilizasiýany kesgitlesek-de, sepillik çeşmelerinde abanýan howpdan goranmak üçin ulanylýan gurallarymyzyň hemmesi ýene şol siwilizasiýa degişlidir. Iň soňky mümkinçilik geografiki açyşlaryň köpelmegi köpelmegi başlangyç halklar we ýa taýpalar bilen aragatnaşyk gurmaga ýüze çykmak. Däp-dessurlary we däp-dessurlary erbet synlamak we ýalňyş düşündirmek bilen ýewropalylar bu adamlary ýokary siwilizasiýadan gelýänler üçin elýeterli bolmadyk az mätäç bagtly durmuşda ýaşandyklaryna düşündiler. Soňky birnäçe nesliň dowamynda adamlar tebigy ylymlarda we tehniki taýdan ulanyşynda ajaýyp üstünlikler gazandylar we ynsanyň tebigata häkimlik edişini geçmişde göz öňünde getirip bolmajak derejä birikdirdiler. Froýda görä, häzirki siwilizasiýada özümizi kanagatlandyrmaýandygymyz bellidir. Beýle bolsa-da siwilizasiýanyň bolmadygy gadymy döwürde ýaşan adamlaryň özlerini nähili bagtly duýandyklary we siwilizasiýanyň şertleriniň bu meselede nähili rol oýnandygy barada belli bir netijä gelmek gaty kyndyr. Onuň üçin bagt, ýagny şadyýanlyk düýbünden subýektiw bir mowzukdyr. Ynsan uzak wagtlap ebedi güýç we hakyky bilim idealyny döretdi we bu ideala ynandyklary hudaýlaryndan özlerinde jemlediler. Ol öz isleglerine ýetip bolmajak ýa-da gadagan edilen zatlaryň hemmesini bu taňrylara degişli edip goýdular. Şonuň üçin bu taňrylar ynsanlar üçin öňki döwürlerde medeni ideallardyr. Elbetde, adamzadyň umumy ykbaly öz ideallaryna ýetmegine näçe ýol berenem bolsa, hiç haçan doly gazanylmady. Käbir ugurlarda doly şowsuzlyga uçradylar. Beýleki tarapdan bölekleýin üstünlik gazanan taraplar-da boldy. Ynsan, başgaça aýdylanda, bu dünýäde protezli hudaý ýaly bolup göründi. Froýda görä, gelejekki asyrlarda siwilizasiýa ynsanlyga göz öňüne getirip bolmajak uly ösüşler getirer we ynsanlaryň hudaýa meňzeşligi hasam artyp biler. Ýöne bu eserdäki gözlegimiziň maksady üçin häzirki zaman adamlarymyzyň özlerini hudaýa meňzetmesi özüne bagt getirmeýändigini ýatdan çykarmaly däldiris. Siwilizasiýanyň ýanynda getiren düzgün-nyzam adamlara bir tarapdan ruhy güýjüni ýitirmezlige, beýleki tarapdan-da wagt we giňişlikde iň oňat derejede peýdalanmana mümkinçilik berýär. Ynsan döredijiliginiň bir-birinden garaşysy däldir, ýöne bir-biri bilen berk baglanyşykly bolmagy olary suratlandyrmagy we ruhy taýdan nirden dörändigini kesgitlemegi kynlaşdyrýar. Şahsy erkinlik siwilizasiýanyň getirýän zady däldir. Bu azatlyk islendik siwilizasiýadan ozal iň ulusda, ýöne soňky erkinlik köplenç peýdasyzdyr, sebäbi şahsyýet oňa goramaga düýbünden ukypsyzdyr. Siwilizasiýanyň ösüşi adamzadyň özüne sezewar bolan käbiri bize tanyş ýaly görünýän aýratyn bir ýol ýaly bolup görünýär. Içgüdüler, ýagny iç sesler siwilizasiýanyň ösüşiniň iň görnükli aýratynlyklaryndan biridir we ýokary ruhy işjeňliklere, ylmy, çeperçilik, ideologiýa, medeni durmuşda şeýle möhüm rol oýnamaga mümkinçilik berer. Ilkinji adam Ýer ýüzündäki ykbalyny kesgitlemegiň özüne baglydygyny bilýärdi. Munuň üçin başga bir adamyň onuň bilen işleşjekdigine ýa-da garşy çykjakdygynyň-da parhyndydy. Ondan öň maýmyn ýaly jandar bolan erasynda ynsan maşgala gurmak endigine eýe bolupdy we maşgala agzalary onuň ilkinji kömekçileridi. Psihanaliziň aýtmagyna görä, ynsanyň saýlaýan ýolunda Kakanyň iradesi we islegi çäksizdir. Froýd Totem we tabu kitabynda maşgaladan donluk jemgyýetlerine we ol ýerden-de jemgyýetçilik durmuşynyň indiki tapgyryna giden ýoly açmaga synanyşar. Oňa görä, eger kakasyny ýeňensoň ogullary bileleşigiň ýeke adamdan has güýçli bolup bile diýeni düşünýärler. Totem medeniýeti bu täze statusy saklamak üçin doganlaryň birek-birege goýmaly çäklendirmelerine daýanýar. Gadagançylygy, ýagny toteme görä hareket etmek kanunyň ilkinji görnüşidir. Adamlaryň bilelikde ýaşamagynyň iki täne esasy bardyr, bulardan birinjisi daşarky zerurlyklar tarapyndan döredilen işlemek borjy, erkek adamyň jynsy gatnaşykda boldugy aýaly we onuň bir parçasy bolan çagalaryna görä bolan söýgüsi. Ondan soňra Froýda görä Eros we Anenka adamzat siwilizasiýasynyň ene-atasy boldular. Siwilizasiýanyň ilkinji netijesi köp sanly adamlaryň jemgyýetlerde ýaşap başlamagy bilen başlady. Şeýle-de bolsa, söýgüniň siwilizasiýa bilen gatnaşygy ösüşiň dowamynda aýdyňlygyny ýitirýär. Bir tarapdan söýgi siwilizasiýanyň bähbitlerine garşy çykar, beýleki tarapdan-da siwilizasiýa söýgä düýpli çäklendirmeler bilen howp salar. Psihanaliziň bardygy netijelere görä, medeniýet bilen söýginiň arasyndaky gapma-garşylyk gutulgysyz bolup görünýär. Sebäbi-de entek belli däl. Gapma-garşylyk özüni ilki bilen maşgalanyň, daha soňra şahsyýetiň ondan soňra-da has uly jemgyýetleriň arasyndaky mesele hökmünde özüni görkezýär. Emma Froýda görä, maşgala şahsyýeti azat etmek islemez. Maşgala agzalarynyň bilelişigi näçe berk bolsa, beýlekilerden özlerini aýyrmak meýli şonça-da güýçli durmuşyň çägine girmek kyn bolar. Beýlelikle, tabular, ýagny ynançlar, kanunlar we däp-dessurlar bilen birlikde erkeklere we aýallara täsir etýän täze çäklendirmeler giriziler. Medeniýetli jemgyýetiň ideal talaplaryndan biri bize Goňşyňy özüňi söýşüň ýaly söý diýen düşünje berer. Dünýä belli bu söz Froýda görä iň köp öwülen talyby hökmünde görkezilýän hristiançylykda has könedir. Froýda görä, elbetde, bu beýik buýruk Goňşyňy seni söýşi ýaly söý diýlip aýdylan bolsa, garşy çykylmazdy. Froýd has ynandyryjy täsir galdyrýan we onda has güýçli garşylyk döretýän başga bir buýruk-da bardyr. Bu duşmanlaryňy söý buýrugydyr. Emma oňatja oýlanylanda, bu buýrugy ozalkydan has ulumsylyk diýip hasaplamagyň ýalňyşdygyny göreris. Aslynda, iki buýruk hem şol bir zady aýdar. Galyberse-de, adamyň özüni alyp barşynyň arasynda etikanyň gowy we erbet diýip hasaplaýan tapawutlary bardyr. Şertler amatly bolanda, adatça päsgel berýän Garşydaş ruhy güýçler ýok bolanda, gahar-gazap we saldyrganyk öz-özünden ýüze çykýar. Bu-da ynsany öz görnüşine rehim etmeýän wagşy haýwan hökmünde görkezýär. Froýda görä medeniýet adamlaryň saldyrgan içgüdüleriniň öňüni alyp, bunlaryň ortaýa çykyşyna garşy ruhsal reaksiýalaryň iň az derejede saklamak üçin elinden gelenini jemlär. Emma siwilizasiýany ynsanlaryň gapma-garşylygy we bäsdeşligi hereketlerinden aýyrmak isleýändikleri günäkärlemek adalatsyzlyk bolar. Elbetde, bulary kabul etmän bolmaz, emma garşy bolmak hökmany suratda düşman bolmak manysyna gelmez. Özüni resul diýip tanadan Pawlus hristian jemgyýetiniň düýbüni söýgi düýbüne söýgini goýsa-da, hristiançylygyň dyşynda galan adamlara aşa nähoş garadylar. Döwleti söýgi esaslandyrmadyk rimlilerde bolsa, döwlet din bilen baglanyşykly bolsa-da, Dini hiç bir wagt başgalaryna garşy nähoşluk üçin ulanmadylar. Siwilizasiýa adamlary diňe bir jynsy gatnaşygy däl, eýsem saldyrgan meýilleri üçinem şeýle uly gurban bermäge mejbur edildi. Sebäbi adamlaryň siwilizasiýada özüni bagtly duýmakda kynçylyk çekýändigi öz-özünden düşüniklidir. Irki ynsanlar siwilizasiýada Öň ýaşandyklary üçin hakykatdanam bu meselede has gowy we şadyýan bir ýagdaýdady. Sebäbi içgüdülerdi hiç hili çäklendirmäni bilmeýärdiler. Analitik teoriýanyň haýal ösýän bölümlerinden biri içgüdi teoriýasydyr. Şeýle-de bolsa bu teoriýa her tarapy bilen Zerur bolan bir zatda we boş ýerlerini doldurmak üçin onuň ýerine başga zat goýmak gerekýär. Froýd şahyr we filozof bolar Şillerin Dünýäni dolandyran açlyk we söýgüdir sözleriniň özüniň ilkinji goldawy boldugyny aýdar. Muňa görä açlyk şahsyýetiň barlygyny goramaga gönükdirilen içgüdüleriň wekili höküminde kabul edinip bilner, söýgi bolsa jisimleri yzarlaýan her tarapdan tebigat tarapyndan goldanýan we esasy wezipesi görnüşleriň ýagny janlylaryň barlygyny goramak bolup gözlenýär. Käbir içgüdüleriň daşarky dünýä gönükdirilerinde baradaky pikiri saldyrganlyk we weýrançylyk içgüdüsi höküminde ýüze çykýar. Şoňa görä organizmanyň özi Özüni däl-de, jansyz ýa-da janly zatlary ýok etmek içgüdüsi erosyň, ýagny söýginiň hyzmatyna girmäge mejbur edýär. Froýda görä erosyň güýjüniň ýüze çykmagy üçin libido ady ulanylyp biliner. Onuň üçin-de aslynda ölüm içgüdüsini ýüze çykarmagyň kyndygyny boýun almak gerek. Sebäbi diňe ölüm içgüdüsi erosdan galan bir zat diýip çaklap bileris. Ölümi eger eros bilen birleşip, ýüze çykarmasa, ony görüp bilmek kynlaşar. Froýda görä, siwilizasiýanyň aýry-aýry adamlary kem-kemden maşgalalary, soňra taýpalary, halklary we halklary bir beýik bütewiligi, adamzadyň bütewligini birleşdirmek maksady bilen Erosyň hyzmatynda bir dowamlylygy goşup bilinirler. Munuň näme üçin bolmalydygyny bilemzok, çünki bu Erosyň işidir. Häzirki wagtda siwilizasiýanyň ewolýusiýasynyň manysyny aýdyň bolýan diýip pikir edip bileris. Ewolýusiýa ynsan türüniň Eros bilen ölümiň ýaşaýyş içgüdüsi bilen ýykym içgüdüsi arasynda söweşi görkezmelidir. Froýda görä, superego bilen häkimiýeti aşagyndaky men arasyndaky dartgynlylygy günäkärlik duýgusy diýip atlandyrýarys. Bu-da ynsanyň özüni jezalandyrmasy gerekdigi pikiri bilen özüni görkezýär. Froýda görä, ýagşy bilen ýamany tapawutlandyrmak üçin tebigy ukyplylygy kabul edip bolmaz. Erbet Adatça, meniň üçin zyýanly ýa-da howply zat däldir. Tersine, meniň, ýagny egonyň isleýän we oňa lezzet berýän zatdyr. Işler gowy gitýän wagty ynsanyň wyždany ýumşak bolar we bu-da ynsany köp zatlar etmäge mümkinçilik berer. Haçan-da oňa erbet bir zat gelse, adam öz içine öwrüler, günäsini düşüner. Mundan soňra wyždany talaplaryny azaldar lezzetlerden ýüz öwrer we özüni jezalandyrar. Froýda görä ynsanyň durmuşynda we ynanşynda bir zatlar ýalňyş bolmagy bolmana başlasa, bu iş ýokary güýjüň indi ol adamy söýmeýändigini aňlatýar. Şeýlelik bilen günäkärligiň iki çeşmesini görýäris, häkimiýetden gorkmak we soňunda superegoýa garşy görkezilen gorkymyz. Bu gorkularyň birinjisi içgüdüleriň kanagatlanmakdan ýüz öwürmegi göz öňünde tutýar, beýlekisi bolsa ynsana goşmaça jeza berýär, sebäbi gadagan islegleriň barlygyny superegodan gizlemek mümkin däldir. Froýda görä, wyždan içgüdiniň ýok edilmeginiň netijesidir. Wyždanyň emele gelmeginiň iki teoriýasynyň arasyndaky tapawutlar aýratyn taryhdan nesil ösüşiniň taryhyna geçenimizde hasam azalar. Şeýle-de bolsa, bu gezek bu iki ösüş ýolunyň arasyndaky täze we möhüm tapawutlar ýüze çykar. Adamzadyň günäkärlik duýgusy Oedipus toplumyndan gelip çykar we kakanyň doganlary tarapyndan öldürilmegi netijesinde gazanyldygy diýip çaklamany terk edip bilmeris. Adam jenaýat edeninde we jenaýat edeninden soň özüni günäkär duýsa, bu duýgyýa ökünç diýip at berýäris. Adamlaryň günäkärlik duýgusy başlangyç kakanyň öldürilmegini esaslanan bolsa, bu pişmanlykdyr. Şeýle bolanda, belleniçi ýaly, Hereketden öň wyždan we günäkärlik bolmaly dälmi? Onda bu ýerde ökünmegiň çeşmesi nämedir? Bu ýagdaý bize günäkärlik duýgusyny öwretmeli we başga geçirilýän kynçylyklarymyzy halas etmelidir. Froýda görä, ynsan muny başaryp biler. Bu gynanç kakasyna bolan asyl duýgulygynyň netijesi bolar. Ogullar kakasyny ýigrenişi ýaly ony gowy görýärlerdir. Ýigrenç gahar-gazap bilen Kanagatlanandan soň, bu hereketi üçin toba edip, söýgi oňa söýgi öňe çykdy we kakasy bilen tanamak arkaly superego emele getirdi. Bu superego kakasyna garşy gahar we gazaply bolmagyň jezasy ýaly ynsana güýç berdi we kakasyna garşy öňki duşmanlyk hereketiniň gaýtalanmagynyň öňüni almaga gönükdirilen çäklendirmeler girizdi. Froýda görä, Ahyrsoňunda iki mesele boýunça doly pikir birligine barmak mümkindir. Wyždanyň kemala gelmeginde söýginiň paýy we günäkärlik duýgusynyň gutulgysyz bolmagydyr. Ýagny söýgi bilen wyždan kämilleşer we munuň ýoly-da günäkärlik duýgusyndan toba edip ynsanyň özüni halas etmekdir. Atany, ýagny kakany öldürmek ýa-da bu hereketden gaça durmak hakykatdanam aňsat däldir. Iki ýagdaýda-da Biri özüni günäkär hasaplaýar, sebäbi günäkärlik gapma-garşylygynyň, ýagny Eros bilen ebedi söweşiň, weýrançylyk ýa-da ölüm içgüdüsiniň beýanydyr. Bu jemgyýet giňeldilmäge synanyşylanda, şol bir dawa geçmişe bagly görnüşlerde dowam etdirilýär we güýçlenýär, munuň netijesinde günäkärlik duýgusynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar. Froýda görä, günäkärlik duýgusy baradaky çekişmeler psihanalizde köp ýer alar. Bu çeşmeler eseriň meselesini başga tarapa äkitýänligi üçin buraýa girmek dogry bolmaz. Günäkärlik duýgusynyň esasan aladanyň topografiki üýtgemeginden başga zat däldir. Soňky döwürde bolsa superego gorkusy bilen doly gabat gelýändigini aýdyp bileris. Aladanyň aň bilen gatnaşygynda-da şol bir üýtgeşmelere duş gelinir. Dinler günäkärligiň siwilizasiýadaky roluny ünüsden gaçyrmadylar. Froýda görä, günäkärlik duýgusynyň daşarky we içerki häkimiýet gorkusyndan dörän bu iki gatlagynyň bir-birine gabat gelmegi wyždanyň ýagdaýyny we tarapyny düşünmegi kynlaşdyrdy. Netijede Gynanmak egonyň günäkär ýagdaýda beren jogabyna umumy beýanydyr. Günäkärlik duýgusy bir ýerde özünden gaça durýan saldyrganlygyň netijesi, başga ýerde gahar-gazabyň taryhynyň başlangyç nokady bolan kakanyň öldürilmegi, dir. Froýda görä, ynsan görnüşleriniň siwilzasiýa ýoly düşünmek has kyn, sebäbi şahsyýetiň ösüşinde abstrakiýanyň has ýokary derejesi we bu iki ýoluň arasyndaky meňzeşdigi artykmaç hasap etmeli däldir. Bu görüş libidonyň hareketlerindäki gapma-garşylyk libidonyň ego bilen jisimleriň arasyndaky bölünişikdäki görüş bilen deňeşdirilýär. Bu gapma-garşylyk adama ahyrsoňy deňagramlygy ýetmäge mümkinçilik berýär. Froýda görä, medeni superego ideallaryny ösdürdi we talaplaryny öňe sürdi. Adamlaryň biri-biri bilen gatnaşygy baradaky bu talaplar etika ady bilen ýygnalmaýa dowam edýär. Bu ýerdäki mesele siwiliasiýadaky iň uly päsgelçiligi, adamlaryň bir-birine gapma-garşy bolmak meýillerini nädip aýyrma meselesidir. Şonuň üçin buýruk, belki-de Superegonyň iň soňky medeni haýyşy bizi aýratyn gyzyklandyrýar, Goňşyňy özüň ýaly söý. Adamyň öz-özüne berlen her bir iş ýerine ýetirmekligi psihologiki taýdan mümkinçiligini we egonyň itdäki çäksiz agdyklyk etýändigini çaklamak mümkin. Bu ýalňyşlyk adaty diýýän adamlarymyzda-da idiň üstünden agalyk etmek bilen bir çäklerden geçip bilmez. Has köp zat islemek ýa gozgalaňa, newroz ýa-da adamyň bagtsyzlygyna elter. Goňşyňy özüňi söýşüň ýaly söý buýrugy ynsanyň saldyrganlygyna garşy iň gazaply goragdyr. Medeni superegonyň psihologikada bolmaýan garaýşynyň ajaýyp mysalydyr bu. Gysgaça Froýda görä, haýwan içgüdüleri bilen döredilen adamyň şol bir wagtyň özünde medeniýetli bolmaga synanyşmagy pajygaly bir ýagdaýdyr. Şeýle-de bolsa Froýd adamyň siwilizasiýadan ýüz öwrüp bilmejekdigini boýun alar. Netijede ynsan siwilizasiýanyň gutulgysyz rahatsyzlygy bilen ýaşamana mejbur galar.